Soňky çykarýan aýdymlarymyň hemmesi awtory Mekan Kakaýew-da. Mekan Kakaýew. Mekan Kakaýew tarapyndan döredildi. Esasy Mekan Kakaýew bilen işleşen, aranžirowçimiz Mekan Kakaýew. Esasy aýdymlaryň kim işleýär? Mekan Kakaýew.

Hemmeleň dilinde Mekan Kakaýew. Aslynda Mekan Kakaýew kim? Geliň Mekan Kakaýew bilen ýakyndan tanşalyň. Mekan Kakaýew Mary welaýatynyň Türkmenbaşy şäherçesinde bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýylyň ýigrimi altynjy oktýabrynda eneden bolýar. Aýdym-saza iki müň dördünji ýylda başlaýar. Iki müň on ikinji ýylda ussatlyk görkezip, awtory özi bolan aýdym-sazlary döretmekde Mekan Kakaýew ady bilen tanalyp başlaýar. Mekan Kakaýew häzirki döwrüň meşhur aýdymçylarynyň ýerine ýetirýän hit bolan aýdymlarynyň awtory.

Ol häzirki döwrüň zehinli aýdymçysy. Malika malika malika Nace juzo zalika yeah Malika malika malika Ooh Ey ýap budu tam tam tam tam Dete mine kinula Mine kinula Ýane duji babo sem garda Hemmäňize salam! Aýdalynyň täze möwsüminiň ilkinji sany siziň bilen! Aýdalynyň täze sanyny Aşgabat şäheriniň Garrykulyýew köçesiniň on altynjy jaýynda ýerleşýän Dogtaş mebel dünýäsinde ýazga geçirýäs. Biziň bu gezekki myhmanymyz zehinli aýdymçy, kompozitor Mikeý, Mekan, Kakaýew. Mekan, salowmaleýkim. Hoş gördük. Mekan, bu günler onnoň näme täzelik edýäň? Täzelik, şol täze aýdymlaryň üstünde işläp otyrys. Täze aýdymçylara täze aýdym işläp otyrys. Özüm üçin täzelik edip otyryn. Nesip bolsa ýetireris. Diňlärler adamlar, baha bererler. Tüweleme. Nesip bolsa garaşýas. Nesip bolsa. Esasy haýsy aýdymçylar bilen işleşýäň? Işleşýän aýdymçylarymyz Gaýo, Söhbet Kasymow bar, Firuza bar, onuň Jeren Halnazarowa, Jelil. Gulberdiýew bar. Onuň Saýit bar. Aýy şuňa meňzeşler. Aýdymçylar kän bizde tüweleme. Şolar bilen işleşýäs. Mekan seni internet ulgamynda Mikeý diýip tanaýarlar. Özüňi Mikeý diýip tanadypsyň. Näme sebäpden Mikeý ady saýladyň? Mikeý ady saýlanymyň sebäbi şu bir lýuboý aýdymçylarda. Psewdonim bolmaly diýip bir düşünjäm bar. Hawa, edebi lakam. Hawa, edebi lakam. Edil özüm-ä edenimiň sebäbi Mekan adym. Hawa. Mekan bolanda, Mekan atly bizde aýdymçy kän. Bizde tüweleme Mekan atlar kän-dä. Hawa. Onnoň iminne şol Mikeý at saýlanymyň sebäbi bir özümde bir nemem bolsun diýip, ýaňky. Hasam bir, hawa, tapawutlyrak bolsun diýensiň-dä beýleki aýdymçylardan. Hawa. Ana şoň üçin. Täze aýdym-saz döretmäge Saňa näme ylham berýär? Ylham, indi nähili düşündirsemkä? Her aýdymyň öz bir tarapdan berýän nemesi bolýamyka diýýän men-ä. Her aýdym bir hili bolýar. Mysal üçin, käbiri ine şeýleräk sözüm bar diýse, ýa özüm täze bir söz tapýan-a, bir aýdymyň temasyny tapýan, mysal üçin, Jeliliň aýdymy diýeli, Ýyladaý ýa-da Söhbediň aýdymy, unudyp bilmen. Şonýa bir söz tapylanda, şo söze görä heň düzýär. Haa. Ana şol imni şo sözüň özi ylham berýär käwagt. Käwagt garmoniýaň nemesinde heňjaş dyn bolýar. O tarapdan gelýän ýerem bolýar. Käwagt sazyny taýyn edip goýýaň, şo saza görä heňem gelýär, sözem gelýär. Onnoň işleşýän aýdymçylygyňa-da bagly bolup bilýär. Ylhamyň gelişi ýaňky nastreniýaňa bagly-da. Onnoň. Hersiniň öz nemesi bar. Mysal üçin şony gowy görýän bolsaň ýa-da şoň özi priýatny adam bolsa, has-da gowy zatlar döräp gidýär. Şeýleräk ýaly. A özi dommarylyp otursa nähili bolýar? Dommarylyp otursa, dommarylyp duran aýdym çykýar ýeýne. Onda nememi aslynda şu Goşga aýdym döretseň has ýeňil bolýamy? Ilki goşgy taýyn bolsa. Sebäbi şo aýtýan heňňi şol sözlere görä bereňde şol sözüň sözi duýup şo diýýän zadyňy şoňa görä harakter berýäň eýýäm. Onda oň ýöne heňňe düzmek azajyk kynrak bolýa. Orta mekdepde okaýan döwrüň aýdym sapagyndan bäşlik alýadyňmy? Bäşlik kän alýadym hawa. Tüweleme. Onda şolam sana gowy täsir eden bolmaly ha. Ha oşo Beşiktaş bar gözünde görünip dur. Maşgalaňyzda, aňryňyzda bagşy, aýdymçy, sazanda barmy? Hawa. Kakam tarap hemmesem ýaňky saz bilen, aýdym bilen meşgullanýar. Umuman neberäňiz Hawa. aýdymçylar. Kakam tarap bolanda. Tüweleme. Indi kakam tarap diýip aýdanda, men özümem şol kakamdan öwrendim köp zady. Onuň Kakam türkmen halk aýdymlary aýtýa. Onnoň şol mekdepde mollumdy. Kiçikkäk şol şeýdip aýtmaly, şeýle, şeýle diýip köp zatlary şu kakam öwretdi. Kakaňa kim diýýäler? Akmuhammet Kakaýew. Haa, tüweleme. Indi Mekan, edil şu wagt ýerde. Aw. Bir gowy görýän aýdymlaňdan birini aýdyp beräý.

Mekan. Aýdala täze bir rubrika girizdik. Ha. Bu rubrikada sen gulagyňa nauşnik takýaň. Mhm. Nauşnikde saňa diňe aýdym eşdilýär. Ha. Men saňa sorag berýän. Meň berýän soragymy sen meň agzymyň artikulýasiýasyndan, hereketinden bilmeli-de, jogabynam howwa ýa-da ýok diýmeli. Düşündim, düşündim. Gyzykly bolarmy? Gyzykly bolar. Al onda. Barlap göreli. Aýdym başladymy? Ýanyňda oturyp giden adamyň gyýbatyny edýäňmi? Ýok. Sen ýalançymy? Ýok. Boş şiş gördüňmi? Hawa. Aýdymçylar aýdyma ses ýazanlarynda nerwiň oýnaýarlarmy? Hawa. Dom-dubany görýärdiňmi? Ýok. Eşitýäňmi meni? Ýok. Öýde nahar sen bişirýäňmi? Awa. Garadonda öýüň hemme işini sen edýäň-de. Ýok. Şo sorag berdiň bu ýaňy. Kän sorag berdim. Aýdaly. Ine öňüňde bäş ýaşly özüň. Mekanjyk dur diýeli. Şol mekanjyga näme diýerdiň? Mekanjyga şeý diýip ýüzlenerdim. Mekanjyk, mert bol, gorkma, hereket et. Garaz diýerdim, ýa öňki bolan ýalňyşlyklam. Düzerip gaýdar ýaly. Aha. Şeý diýerdim. Mekan öň aýdym aýdýadyň. Hawa. Soň aralykda birnäçe ýyl aýdymyňy taşladyň. Hawa. Soň ýene-de başladyň. Indi şu aralykdaky birnäçe ýyl näme sebäpden aýdym karýeraňy taşladyň? Onam taşlamagymyň sebäbi şol öz işleýän sazlam boldy daraý. Indi şol saz işlämde özüme işlesem şeýle düşünjäm bat daraý. Aslynda özüme işlemek düşünjede nemes işläp başladym. Ondan oň tanyş muň bilen tanyşýas, muň bilen tanyşýas şeýdip dost tapylýar, ýene bolýar. Şeýdip şolar bilen işleşip başlaýas. Ondan olara-da aýdym işläp başlaýan, ondan şoň dowamlygynda özüme işlesem, köp zatlar men şolara ýetişemokdym. Işläp ýetişemokdym. Hä, şol sebäpden taşladyň. Men özüme işlän ýagdaýymda şolara kän wagtyň bolmajagyny bilýärdim. Sebäbi aýdym işlän wagtyň yzyny üzmän işlemelidigini bilýän. Olara diýýäniň kimler? Olar diýýänim şol işleşýän oglanam ýaňy agzap geçdiler. Hä, hawa, aýdymçylar. Şol hemmesine-de indi Olara diýsem, ýaňky agzandamyň hemmesi däl-de, başda işleşip başa başlan oglanlarymyz bar. Esasy kimler? O, Gaýa bar, Söhbet bar. Onnoň esasy indi bir şolar bilen başladyk-da. Umuman onda, şolar üçin sen aralykda öz aýdymyňy. Indi aralykda edil olar üçin diýsem, olam bar, ýöne hemem bir sazym üçin, sazym üçin. Kämilleşmek üçin. Sazy işlämde, konkretnyý ýüregimi berip, şoňa işläýin. I össün şol şo tarapdan azjyk nemem össün fantaziýam össün ýene össün diýip diňe azjyk şoňa wagtymy gidirdim köp wagtymy şoňa gidirdim I gowy bolan soň bir birazjyk bildirip başlandan soň ondan başlaýyn diýen düşünjä geldim özüm indem başlap durşumda aýdym aýdyp.

Hormatly tomaşaçylar, aýdala ýene-de bir täze rubrika girizdik. Bu rubrikada men myhmana sorag berýän. Soragym montažda çalyşýas. Şeýdibem aralykda sizi azajygam bolsa ýylgyrtmak üçin gülki döredýäs. Saz ýazmaga haçan başladyň? Aý bir üç-dört gün mundan ozal. Meň bilen haçan tanyşdyň? Ýany. Aýdaly. Özüňi taryp etmeli bolsa näme diýerdiň? Aýdyş owadan. Özüm ýaňky simpatiýşny adam. Üýtgeşik sesi bar, özüne seretýär. Wobşem düşünersiňizmi? Aýdaly. Restorana, kafe baraňda ofisiant çagyryp. Näme zakaz edýäň? Kaşa, çorba, tüwüjik, borş, kompot. Şu wagt haýsy aýdymçylar bilen işleşýäň? Kris Braun. Onnoň? Adella. Onnoň? Başga Enrike bar. Öýde nahar bişireňde näli eşikde bişirýäň? Kostumlyja, galstukly, Ýalpylap duranja kowuşjagaz. Klassiçeskiý geýim. Aýdaly, sen bir eşik dükan açdyň. Şoňa prodawets edip, satyjy edip kimi işe alardyň? Gaýo bar, Saýit bar, Söhbet Kasymow bar, Jelil bar. Seň pikiriňçe olar şol käri oňararmy? Hawa. Aýdaly sen mega zwezda. Ýoo. Ullakan ýyldyz diýeli. Seň Aşgabatda ullakan bir konsertiň bar. Solny konsert. Hemmelerem saňa garaşýarlar. Senem saç diýip, geýim diýip eglenipsiňde bir sagat wagtyň bar. Maşynly howlugyp barýaň, ýolda-da maşynyň bozulýar, döwülýär. Şo ýagdaýda näme etjek? Aý ýetişjek bolup barýan wagtym. Hawa. Bir sagadam wagtyň bar. Hemmelerem Mikeý, Mikeý diýip eýýäm gygyryşyp otyrlar. Adamlaram garaşyp otyr. Garaşyp otyr, arasynda özüni ýitirýänlerem ma monitorda klibiň gidip dur şu wagt. Maşynyň döwülse maşyndan düşüp başga bir taksa münüp gidersiň ýa bir zaýat ýetişjek bolup. Taksam geçenok. Edil şo köçeden iýminde şo gün ýok. Bah. Onda näme awtobusam geçenokmy? Awtobus geçýä. Elli metr ýöreseň. Hä, geçýä. Duralga bar-a o. Jemgyýetçilik gulaglary bar. Geçjek bolsam, onda ol onça adam garaşyp durka, onça adam garaşdyryp, ol gaty erbet o taýda jogapkärçilik. Gaty erbet öňde dur-da, bilýäňmi? Onda ýaňky awtobus bolsun, näme bolsun, ýaňky ýetişmeli bolýar brat. Ýaňky awtobusam giderdim. Onda sen nesip bolsa mega zwezda bolan ýagdaýyňda-da jemgyýetçilik ulaglaryna awtobuslara minerdiň şeýle? Hawa, hawa. Berekella Meka. Bir bakyşda döreýän söýgä ynanýaňmy? Bir bakyşda döreýän söýgä ynanýan. Söýgimi ýa-da karýera? Söýgi. Näme üçin? Her bir etýän zadyňy adam söýüp etmese bolanok. Şonuň üçin söýgini saýlap alýan. Arkaňdan gybatyňy edýänlere nähili garaýaň? Arkamdan gybatymy etýän adamlara olar kim gybatymy etýän bolsa, onda şol adam meň gepimi etýän adamyň özi menden pes bolmaly, menden pes duýýan bolmaly özüni i şo sebäpli meň gepimi etýändir. Olaňam käbiriniň sesleri tanyş bolsa? Sesleri tanyş bolsa, seslerini ýazarys diýipdýär. Mekan, Aýdala gelip, beren gyzykly gürrüňiň üçin sagbolsun aýdýan. Mundan beýlägem uly üstünlikler arzuw edýän. Nesip bolsa, täze-täze hitlere, fitlere garaşýas. Üstünlik hemraň bolsun! Sag boluň! Janyň sag bolsun! Siz-de köp-köp sag boluň!

Bir uly ýerde konsertiň bar. Özem solo kont. Solo solo wallahi. Sebäpden bolanda seret söýgi bilen bagly bolýamyka diýen. Her bir etýän zadyň ondan daže bir bakyşda döreýän söýgä ynanýan diýenimiň sebäbi. Bura bir myçyk däde ne bilerin. Sen ýalançymy? O bilýändir diýipdi-ä. Aýdymçylar aýdyma ses ýazanlarynda nerwiň oýnaýarlarmy? Studiýada urşup alýar diýipdi-ä. Meselem, şs. Ykamada bar-a. Sowalym. Enriki Iglesias. Taryp edip ber. Kakoý on. Aýdyşy owadan, simpatiçny adam. Ýaňky üýtgeşik sesi bar, özüne seretýär. Wobşem düşünemsiňizmi? Başga soraglaň barmy diýip uçýaryn. Indi täzeden edelim hemme zady. Ýok aýdyber. Bu birhili boldy.